U meta bdejt inkanta xemx bis-sabiħa u nħobbok. Għatlu smadlu, għaj mux ikun għatjera nil-raġel u xisku, fim? Imma xorta aħna għanna San Valentino bejnietna, xaħna ħbib, vera. Għek titqis ma nafx.
Jena bej la rajjes nafassa. Le, le, mux bil-fors, San Valentino għal-festa tal-maħbubin.

U l-ħellu li ħagġib maħħa. U l-ħellu.
U l-fjuri. Latini u fjuri.
U l-fjuri kena l-ġenit maħna ġabit il-nazjet fjuri għawne. Se nitkelmu dwar, għalix wieħed isiba diffiċli biex jibda jagħmel xi ħaġa, jibda d-dieta jew jibda jagħmel xi eżerċizzju. Eh, jibda qisu anke jsejjaħlek it-temp, qisu tibda tara aktar ix-xemx. Ħajje, eh, eh, ta' finti. Jew il-partner jibda jrak daqsxejn qiegħda

Il-bidu ta' ħsieb illi tgħid isma' naħseb Viera about time li ninduna li suppost fili naħseb xi Jitrigerjawk.
ħaġa, jitrigerjawk.
Imma mbagħad nibdew is-soltu ċiklu illi fil-bidu tinħasad u tgħid hi naf x'jien ngħid minn għada ħa nibda. Għax dak il-ħin tħossok vera hekk tgħid hi. Jekk mhux se nagħmel xi ħaġa, l-affarijiet ħa jkunu gravi u jiena ħa nħossni vera ħażin. Imma mbagħad qisu torqod, bl-Ingliż li jgħidu I sleep on it, mhm. u l-feeling jilħaq jgħaddi, tqum l-għada fil-ħodu. Eh, u tinsa kollox. Isu qatt ma kien xejn.
Allura, number one, l-issue ta' ħafna nies hija bl-Ingliż jgħidula I cannot be bothered. Iwa, mbagħad naraw, S'issa għad m'għandix problemi, s'issa ħwejjeġ li għandi qed jiġuni. U niddilejjawha. Issa nafu illi jekk hija jien naf pereżempju jkollok sarvetta u jkollha toqba, jekk ma sewwiex ħadibqa' tikber dik it-toqba fis-sarvetta, l-istess ħaġa saħħitna u d-dera. Mela aħna inutli nistennew illi insiru obiż biex nagħmlu xi ħaġa għax imbagħad tkun iktar diffiċli Biex inti iġib il-figura. Għanwa fekti fuq dan il-pont.
Saħħitna u d-dera, miex kwistjoni ta' d-dera u għax qed inħossni jiena qed inħossni ħoxna jew għax qed inħossni li għandi ċintorini jew għax qed inħossni li għandi n-nefħa. Hija kwistjoni ta' saħħa. Ekku, ekku.
Fil-fadda l-għodu għed nitkellem naqra waqt nettejem ma' fejbien. Dak li għalli, għalli ma' min bħal speċi jkun kontent li jizen 120 jew 130 kilo. Għedlu smani Fabian, għedlu aħna maħniġ qed nagħmlu din l-informazzjoni tajjeb u din naqra motivazzjoni biex minu kuntent jibda jħossu mdejjaq. Anzi, aħna qed nagħmlu dal-messaġġ biex min hu mdejjaq u qed iħoss il-bżonn li jinbidel, kif għandu jinbidel u x'se jagħmel biex jinbidel. Però fakkartu wkoll għedlu llum huwa jum il-maħbubin. Jekk inti vera tħobb lil ta' madwarek, inti ma tridx illi tispiċċa dipendenti fuqhom. Ma tridx tkun qisek inti toqla' fuq l-istonku tagħhom fis-sens illi inti għax bl-għażla tiegħek di t-tajba hawn ħafna mard, fosthom sfortunatament anke l-kanser, huwa kkawżat mill-għażliet tagħna. Minn kif ngħixu, x'nieklu, jekk niċċaqalqux jew le, x'nixorbu. Fil-fatt kien hemm anke, semmejtielu l-fejbien, professjonist m'ilux anke, Fuq television lokali waqt l-aħbarijiet qal il-kanċer ħa jonqos bin-nofs jekk in-nies jiċċaqalqu nofs siegħa kuljum u jekk jieklu ħafna aħjar. Bin-nofs flok 2,000 każ kull sena jkollna 1,000 każ kull sena. Jiġifieri ara x'impatt għandu anke fuq il-kanċer. Tajjeb li huwa naħseb waħda mill-iktar kundizzjonijiet diffiċli. Ekku.
Allura x'qed nippruvaw ngħidu? Illi jekk jiena llum għad għandi s-saħħa Għad għandi l-għażla, qed ngħixu ġifieri f'pajjiż, għal grazzja t'Alla, li tixtieq tiekol tieklu, li tixtieq tixorbu tixorbu, għandek l-għażla. M'intix ristritta dak biss nista' niekol jien, tajjeb? Imma hawn xelta kbira, issa sta għalik! Għandek il-libertà illi inti tagħżel li tixtieq. Imma tinsiex illi jekk vera tħobb lil ħaddieħor, apparti dak li ħa tagħmel ħa tagħmlu biex inti tibqa' tidher sabiħa. Edo kif inhi. Li tħossok tajba inti naħseb. L-iktar iktar mill-li sab li tħossok tajba. Dik waħda a good feeling.
Hemm oħra, meta inti tħalt pereżempju l-lum San Valentinu f'relazzjoni, dak li jkun vera ma jħobbokx għaddera biss, imma wejja naqra rispett. Inti għandek għalfej pereżempju diment li aħna ġanajt, hija għażla tiegħek għax ibatem mart u kondizzjonijiet mediċi li jikkawżaw forsi ċertu nefħa u problemi bħal dawn, però inti għalfejn għandek tintelaq. Mela relazzjoni ma tix tibqa' sostnija. Mela inti għandek xi garanzija li relazzjoni tiegħek ħad tibqa' dejjem l-istess, ma tix toħsib. Ħani ħani korreġi kien Jekk jogħġbok nieħu pjaċir.
Le mhux nikkorreġik, ma naqbilx miegħek li tintelaq forsi hija xi ħaġa ħażina. Ħafna. Imma illi forsi tkun tqawwejt u l-partner tiegħek

Għax kif qed ngħidu ma tridx li tkun dipendenti fuqhom. Anzi inti trid li jekk l-għarsa qatt jaqlgħulhom xi ħaġa huma, inti tkun b'saħħtek biżżejjed biex iddur bihom. Dik number one. Biex ittihom imħabbtek, għax jekk mhux ħa tkun b'saħħtek u enerġetika ma tistax ittihom l-mħabba. Imma ukoll iva, jekk inti tista' tieħu ħsieb tiegħek innifsek, kif kulħadd jista' jieħu ħsieb tiegħu nnifsu, b'rispett anke tar-raġel, apparti tiegħek innifsek, għandek iva ukoll tieħu ħsieb tiegħek innifsek għaliex le. Għax relazzjoni iva ukoll Ħa tejjibha, ħa tkompli ssostniha, jekk lir-raġel u l-mara turiha li that you care. Mhux, ejwa, jekk ma jogħġbokx tħarisx dik x'relazzjoni. Għandek raġun, hemm naqbel miegħek. Però naħseb kemm tista' timxi 'l quddiem u tasal biex tagħmel xi ħaġa jekk inti Tgħid li jien ħa nagħmilha għar-raġel, mhux għalik innifsek. Jekk inti tgħid jien ħa nagħmilha għalija nnifsi, tasal iżjed jew jien se nagħmilha għall-partner jew għall-mara jew għar-raġel jew għall-partner tiegħi. U r-risposta hija mhux kulħadd l-istess. Insibu eżempju tgħidli x'ħa tgħid. Madre Tereża dik kienet lesta tinsa lilha nnifisha u tiddedika ħajjitha biex tgħin kemm jista' jkun fqar. Imbagħad għandek min qisu l-prinċipessa, anke dawn l-atturi u hekk, kulħadd idur magħhom u jagħmel u hekk. Jiġifieri, Skont, jekk di il-prinċipessa tgħidlek inti għal min qed tagħmilha għalik jew għal ta' madwar għalija hu. X'ħadd bħal Madre Teresa tgħidlek qed nagħmilha għal ħaddieħor. Apposta qed nagħżel żewġ estremi. Ħafna nies huma xi mkien lejn in-nofs. Imma tiskanta kultant anke l-ommijiet, eh, nisma' ħafna anke min jgħidli jiena l-ewwel it-tfal ħi. Mela jiena kważi kważi inħoss li qed nisirqilhom nofsiha. Jekk imur nagħmel nofsiha exercise, U inti għamil masmani ħanini. Jekk inti mhux ħatkun kuntenta inti, jekk mhux ħatkun b'saħħtek inti, jekk mhux ħatkun kunfidenti inti, lil dawk it-tfal, x'messaġġ qed tagħtihom? Illi, number one, l-aħħar tiġi inti. Tajjeb, jiġifieri anke huma ħajħdu l-messaġġ illi jiena ħa nagħmel kollox għal kulħadd, l-aħħar jibqa' ħin għalija. Messaġġ ħażin ħafna. Anka huma qed jikbru. Number two ħadthom il-messaġġ ukoll li l-exercise mhux importanti. Meta nafu li l-exercise mhux biex jipprevjeni imma jfejjaq ħafna mard ukoll, mela huwa l-aqwa kura li nistgħu nieħdu. Number three hija l-kunfidenza fik innifsek. Inti, u din hija ppruvata, jiġri xi ħaġa fil-moħħ Louise, illi meta tkun qed tagħmel l-exercise, ħa ttejjeb il-posture, ħa ttejjeb kif tidher, u dak ħa jagħtik ħafna iktar kunfidenza fik innifsek. Psikoloġikament naħseb oh, iktar li jaffettwa. Qawwija ħafna psikoloġikament. U għal ħafna nies ukoll hija mhux biss l-iżvok tal-ġurnata, imma huwa wkoll dak il-boost tal-ġurnata, ġifieri minn jgħid li ħej, laqqażaw tazza kafe tajba daqs il-feeling ta' enerġija li jkolli wara l-exercise. U dik hija pruvata, għax inti ġismek qed tħaddmu, qed tiċirkulalu d-demm, qed tirregolalu l-pressjoni, qed timmaniġġjalu l-livell ta' zokkor fid-demm. Tant qed isir ġid illi tobba jgħidulek Louise kieku exercise kellu jkun ġo pillola, xorta ma jkollux il-benefiċċji, sorry, bil-kontra, Ma hawn l-ebda pillola li tista' timmeċċja l-benefiċċji kollha tal-exercise. Jiġifieri, m'hemm l-ebda mediċina li tista' ttik dak kollu li ħa jagħtik l-exercise. Ma teżistix għax tant hemm ġid kbir li b'ġebla waħda tista' tolqot elf plattina, alright, illi definitely. Ħammur lura fuq punti li semmejt inti li hemm min jgħid jiena isma' jekk immur nagħmel nofsija mixi jew immur nagħmel nofsi exercise qed nonqos mit-tfal jew qed nonqos mill-partner. Però jekk persuna, ħa nerġa' nirrepetiha, ma tirrispettax u ma tħobbx lilha nnifisha, tista' tħobb lil ħaddieħor jiġifieri l-argument li għedtli inti illi jiena għax hekk nagħmel nofsija mixi qed nonqos it-tfal. Dik qed nagħmilha għalija, għalija personali. Jekk ma nħobbx lili personali, ma sax inħobb il-ħadd ieħor. Jien naqbel miegħek, kan ngħidlek għalfej, għax forsi tgħid eh, ma tarax jiena tfal, daqskemm nibki anke kif kollhom xi barxa nifhem x'qed tgħid, illi inti tħobbhom. Mm. Però blam forsi mu qed tinduna Illi jekk inti qed tabbanduna lil saħħtek u d-dehra tiegħek, ma tistax tagħtihom il-massimu tiegħek. Għax daqshekk għandek karozza ma ttirx service. Tista' tibqa' tagħsar fiha, imma jekk xi darba di ħa tiqaflek, imma x'ħa tagħmel? Mela dawk it-tfal, pereżempju, jekk inti għal aħars qatt timrad, meta ħa jiġu d-dar forsi mhux se jsibuk. Meta ħa jiġu biex jieklu mhux ħa jsibu l-ikel lest għax inti kellek toqgħod fis-sodda. Meta inti ġejt biex twassalhom xi mkien għax forsi għadek twassalhom l-iskola u l-privat, ma tistax twassalhom, mela ma tix tieħu ħsieb tiegħek innifsek tagħti service lilek innifsek biex inti tibqa' ta' service għalihom. Ekku.
Ekku, naqbel miegħek binna llum issa. Binna, binna ħafna Mateus. Mela, em, grazzi ħafna da dik Grazzi ħafna l-informazzjoni. lilkom, dejjem. Kif se tqatta' San Valentino għax jien naqra kurjuż. Illum mhux ħan iċċelebra, imma fil-weekend għandna weekend break. Eħe. Ehm, Mor daqsxejn għal-kwieteb.